Эфирда атна яңалыклары, студиядә Гөлназ Гайни. Исәнмесез! Бүгенге чыгарылышның төп яңалыклары. Алабуга аерым икътисади зона территориясендә тагын бер яңа завод ачылды. Ул нинди продукция җитештерәчәк? Бик матур шәһәр.
Мин аны яшьтән үк беләдер идем инде. Монда киләдер идем, иптәшләр янына бергә укыган. Алабуга районы җитәкчесенең халык белән беренче очрашуы Мальцево авылында узды. Торак инспекциясе хезмәткәрләре гражданнарга газ җиһазларына техник хезмәт күрсәтүне вакытында үткәрергә кирәклеген искәртә. Бу чарадан баш тарту әбүнәчеләргә нәрсә белән яный? Алабуга аерым икътисадый зонасы территориясендә тагын бер яңа завод ачылды.

Тантана кунакларына Транснефть компаниясе нефть һәм нефть продуктларын транспортлау өчен яңа технологияләр һәм җайланмалар тәкъдим иткән махсуслаштырылган күргәзмәне күрсәттеләр. Россиядә ел саен триллион сум инвестицияләр белән тәэмин итүче гигант нефть-газ секторы бар. Транснефть компаниясе һәм Татарстан җитәкчелеге гражданнарыбызга, фәнни институтларга, предприятиеләргә эш бирергә мөмкинлек бирә. Әлеге эш нәтиҗәсендә без ил икътисадына инвестицияләр җибәрәбез. Диде Россия энергетика министры урынбасары Павел Сорокин. Транснефть компаниясе Татарстанның стратегик партнеры. Алексей Песошин сүзләренчә, бүгенге завод Транснефть компаниясенең импортны алыштыра торган технологияләр кертүгә һәм тармактагы алдынгы тәҗрибәгә нинди игътибар бирүенә ачык мисал.

Билгеләп үтик, бу аның Алабуга җитәкчесе ролендә биргән беренче интервьюсы. Для особой экономической зоны, казалось бы, это уже рядовое событие. Бу Алабуга аерым икътисадый зона өчен гадәти күренеш. Ә мин мондый заводлар ачылуга зур хөрмәт белән карыйм. Чөнки бу икътисадның нигезе. Мин көчемнән килгәнчә бу эштә ярдәм күрсәтермен. Бу юнәлештә, әлбәттә, эшләүне дәвам итәрбез. Миңа бигрәк тә аерым икътисадый зонаның политехник көллияте белән тыгыз элемтәдә булу ошады. Киләсе елда киңәшмә уздырырбыз. Бу, бик мөһим әйбер. Кадрларны тәрбияләү буенча да эшләргә кирәк. Аерым икътисадый зонада үзебезнең кадрлар күбрәк эшләсен иде. Искәртик, турбулентлыкка каршы присадкалар, гидравлик каршылык күрсәтүне киметү исәбенә углеводородлар, нефть һәм нефть продуктларын чыгарганда һәм нефть үткәргечләренең үткәрү сәләтен арттыру максатында кулланыла. Гөлназ Гани, Ринат Гениятов, Атна яңалыклары. Шуны әйтергә кирәк, моңа кадәр мондый җиһазлар чит илдән кайтартылган булса, хәзер үзебездә җитештерү компаниягә 100 миллионнан алып 250 миллионга кадәр акча экономияләргә мөмкинлек бирәчәк. Ә менә Алабугада Чебурашка паркына кече архитектура формаларын сатып алуга Җиде миллионнан артык акча сарыф итү планлаштырыла. Болар, төрле арт-объектлар, эскәмияләр, өстәлләр, велосипед парковкалары, чүп савытлары. Өстәвенә, этләр өчен дә аерым урыннар куелачак. Велосипедларны кую өчен генә дә биш урын каралган. Яңгырлы булуга карамастан, төзүчеләр территорияне төзекләндерү буенча төзелеш эшләрен дәвам итә. Авыр техника инженер коммуникацияләре, су белән тәэмин итү, канализация һәм электр белән тәэмин итү торбалары сала.

Вот. Кабель сузабыз. Менә ярсыз үзем русча килеп чыга инде дә. Под освещение. Беренче ноябрьдә төзүчеләр төзү-монтаж эшләрен төгәлләргә планлаштыра. Коммуналь челтәрләрдән тыш, бу урам утлары, рельефны оештыру, тротуарларны җәю. Һәм ел ахырына яңартылган Чебурашка территориясендә кече архитектура формалары урнаштырылачак, бу эскәмияләр, павильоннар, балалар өчен уен майданчыклары. Эшләр башкарыла,
бетонный дорожкалар ясыйбыз, менә основаниесен ясыйбыз, армируем, заливаем. Менә бүгенге көндә яңгыр бераз комачаулый. Яңгырлар гел атна буе була бит. Ну, әйе, в график буенча погоданы карасак, атна буе күрсәтә, конечно, но аңа карап тукталырга ярамый. көтәбез, вакытын табып, эзләп. Утны да, ут эшләрен дә башкарасызмы? Ут эшләрен дә башкарабыз, әйе. Әйе, ут эшләрен башкарабыз. Мондый, мондый погодада эшләргә була әле. Самое главное, чтобы прям коеп яумасын яңгыр. Яңартылган 35 мең квадрат метрлы паркта җиде ял итү зонасы булдырырга планлаштыралар. Шуны билгеләп үтәргә кирәк, парк Президент программасы буенча төзелә, барлык эшләр өчен 100 миллион сум акча бүлеп бирү каралган. Гөлназ Гайни, Ринат Гениятов, Атна яңалыклары. Ул арада Алабуга зонасы торак инспекциясе егерме ике еллыгын билгеләде. Бу оешманың бурычы, торак-коммуналь хезмәтләр күрсәтү өлкәсендә гражданнарның хокукларын яклау. Билгелик, торак инспекциясе дүрт районга хезмәт күрсәтә, бу Алабуга, Мамадыш, Әгерҗе һәм Менделеевск районнары. Торак инспекциясе хезмәткәрләре үз чиратларында гражданнарга газ җиһазларына техник хезмәте күрсәтүне вакытында үткәрергә кирәклеген искәртә. Бу чарадан баш тарту әбунәчеләргә нәрсә белән яный? Закон нигезендә газдан файдаланучы теләсә кайсы җиһаз ел саен техник хезмәт күрсәтү үтәргә тиеш. Тик менә торак инспекциясендә әйтүләренчә, барлык кешеләр дә көнкүрештә газ куллану кагыйдәләренә җаваплы карамый. Килешү төзүдән һәм газ җиһазларын ремонтлаудан баш тарту өчен гражданнарга мең сум штраф каралган. Бүгенге көнгә проблема тора шунда, значит, э, бөтен кеше аңламый, менә бу тикш, э, вентиляционный каналны тикшерүе, дымоходларын тикшерү бик зур э, нәрсә инде ул, э, техника безопасности соблюдать итә торган инде. Күп квартирада вентиляция эшләми, кеше аны аңламый, газ җыела, шалтырау может взорваться инде. Поэтому моны күргәзчеләре җылга бер мәртәбә аны тикшерергә тиеш. Кертмәгән кешегә уведомление җибәрә. Бер мәртәбә җибәрә, икенче мәртәбә җибәрә. Кеше кертмәсә инде, безгә ул документларны җыеп безгә бирә, бөтен данные җыеп. Без ул документлар буенча инде штрафной санкция применять итәбез инде кешеләргә. Килешү булмаган очракта яки техник хезмәт күрсәтү эшен үткәрүдән баш тарткан очракта, Газ белән тәэмин итүче, алдан язмача белешмә җибәреп, әбүнәчегә газ җибәрүне туктатырга хокуклы. Әйтергә кирәк, агымдагы елда инспекция тарафыннан 47 мең сумлык күләмдә штрафка карар чыгарылган. Но алар бит берүзе йөрми, аларның удостоверение булырга тиеш һәрбер специалистта инде. Ае. Ат. Мондый таныклык бармы аларның? Удостоверение булырга тиеш аның. Шул удостоверение күрсәтә дә инде. Алар бер үзе җөрми берсе дә. Җөргәндә ике специалист җөрий инде алар. Основном инде. Без барганда тоже удостоверение белән, бөтен документлар белән җөрибез инде. Газ гына тикшерми, без тагын тикшерәбез. Менә капремонт уздырганы, программа буенча капремонт өйләр капремонт ясыйлар инде өйләрдә. Без шул программа буенча нәрсә каралган, шуны карыйбыз, тикшерәбез. Дөрес булмаса инде тоже штрафной санкция применять итәбез. Обращение граждан тикшерәбез инде. Кешеләр жаловаться итәр, допустим, нәрсә эшләми анда, Или подъезд җимерелә, или түбә тишелгән, шуны барып тишерәбез дә инде. Тоже управляющий компанияләренә эшләтәбез инде. Эшләрне вакытында һәм сыйфатлы башкару гына халыкның һәм аларның күршеләренең куркынычсызлыгын гарантияли ала, диләр торак инспекциясендә. Гөлназ Гайнимихаил Филатов атна яңалыклары. Россиядә табиб билгеләгән даруларны бушлай бирергә җыеналар. Киләчәктә табиб билгеләгән чоракта яшәү өчен мөһим булган даруларны бушлай яки ташлама белән алу мөмкинлеге булуы ихтимал. Россия Сәламәтлек саклау министрлыгы шундый проект әзерли, ул 2022 елда үз көченә керергә мөмкин. Хәзер бушлай медикаментлар бары тик ташламалы категориядәге гражданнарга гына бирелә. Яңа система бушлай дарулар алу хокукына ия яки аларны сатып алуда зур ташлама биреләчәк кешеләр исемлеген киңәйтүне күздә тота. Исемлеккә башта аерым төр авырулары булган гражданнарны кертү планлаштырыла. Министрлыкта Омскида үткәрелгән сынау экспериментын мисал итеп китерделәр. Анда тромблар барлыкка килүгә каршы препаратларны йөрәк һәм кан тамырлары кыйммәтле операцияләр кичергән пациентларга биргәннәр. Кировта даруларны гипертоникларга, кан басымын контрольдә тоту өчен биргәннәр. Ведомство башлыгы ике очракта да кан тамырлары авыруларыннан үлү күрсәткече кимү һәм ашыгыч ярдәм чакырулар саны кимү теркәлүен искәрткән. Российская газета мәгълүматларына караганда, Сәламәтлек саклау министрлыгы башка вариантлар турында да фикер алыша. Ундүрт яшькә кадәрге яки балигъ булмаган балалар өчен бушлай дарулар бирүне кертү турында да сүз бара. Даруларны бушлай яки ташлама белән алу бик яхшы күренеш ансы. Көзге ярминкәләрдә дә бит авыл хуҗалыгы продукциясенең бәясе кибет киштәләренә караганда егерме-егерне биш процентка арзанрак. Һәрхәлдә, моның шулай булырга тиешлеген Татарстанның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгында ассызыкладылар. Алабугада өченче атна рәттән көзге ярминкәләр уза. Биредә яшелчәләр, җиләк-җимеш, сөт продукцияләре, бал һәм башка тауарлар сатыла. Ярминкә Мираж сәүдә үзәге янында оештырыла. Шуны да әйтергә кирәк, район җитәкчесе Рөстәм Нуриев көзге ярминкәне дүртенче мәхәлләдә генә түгел, Шәһәрнең башка мәхәлләләрендә дә үткәрергә йөкләмә бирде. Шунысын билгеләп үтәргә кирәк, кайбер азык-төлеккә бәяләр элеккегечә калды, ә нәрсәдер арзанайды. Сыер итен килограммын 280 сумнан 320 сумга кадәр сатып алырга мөмкин иде. Суган, узган елдагы кебек үк, килограммы өчен 15 сум. Ә менә кәбестәнең килосы, унике сум, гәрчә Авыл хуҗалыгы министрлыгы тәкъдим иткән бәя ун сум иде. Кишер бәясе дә тәкъдим ителгән бәядән аерылып торды.

Шәһәрдә ярминкәләр әле дәвам итә. Ә менә Алабуга районының Мальцево авылында көзге уңышны җыеп бетерүгә йомгак ясалды. Биредә Осенины исемле халык иҗаты фестиваль-конкурсы узды. Аның атамасы бәйрәмне үткәрү вакыты белән турыдан-туры бәйле һәм уңыш чорының байлыгын аңлата. Әлеге чара бу авылда милли гадәтләрне, халык кәсепләрен, декоратив-кулланма сәнгатьне торгызу һәм саклау эгидасы астында узды.

Катнашучы килгән иде. Быел да фестиваль зур колач белән узды. Концерт программалары, мастер-класслар, ярминкә бөтен Татарстаннан һәм күрше республикалардан кунаклар һәм катнашучыларны җыйды. Авыл бәйрәмендә район башкарма комитеты җитәкчесе вазыйфаларын башкаручы Рөстәм Нуриев та катнашты. Это первая встреча у меня с населением. Бу минем Алабуга халкы белән беренче очрашуым. Аның монда булуы бик шат. Мин мондый чаралар узуга ике куллап риза. Алар безгә авылны саклап калырга ярдәм итә, шул исәптән районны да, илне дә. Мин үзем якын арада гаиләм белән шушы Алабуга районына күчеп килмәкче. Рөстәм Нуриев ярминкәдә сатуга куелган товарлар белән танышты, хәтта берничә әйбер дә сатып алды. Мәсәлән, әтәч формасындагы сыбызгы сатып алды. Рөстәм Нуриев ачыкланганча, Әтәч елында туган икән. Шулай ук Рөстәм Нуриев Иван чәен дә сатып алды. Бу эчемлекне бигрәк тә яратып эчә икән. Ә менә спиртлы эчемлекләрне гомумән кулланмый. Үзенең эксклюзив интервьюсында ул Алабуга шәһәре турында үз фикерләрен җиткерде. Мин Ютазы районында өйрәттеләр инде. Әлмәттән килгәндә бик авыр сөйләшәдер им. Хәзер инде кухняда утырып сөйләшерлек мөмкинлегем бар. Мин үземә менә бик матур шәһәр. Мин аны Яшьтән үк беләдер инде, монда киләдер, иптәшләр янына бергә укыган. Бик матур шәһәр, бик э, мощный особая экономическая зона. Монда оешмалар шундый э, нык. Менә авыллардан инде э, хәрәкәтле халык бик һөнәрле, менә үз куллары белән шул хәтле матур нәрсәләр ясыйлар. Бу гадәтне, гадәтләрне бөтен авылларда ниндидер бәйрәм булырга тиеш. Безнең э, Алабугада да бик күп бәйрәмнәр үтә, аларны тагын да күбәйтергә кирәк дип уйлыйм. Туристлар белән шөгыльләнергә кирәк. Бик матур көн, шундый күңел югары, күңел тулды.
Фестивальнең исеме үткәрү вакыты белән турыдан-туры бәйле һәм уңыш сезонының байлыгын символлаштыра. Ярминкә авылның үзәк урамы буенда урнашкан иде. Биредә үк ике фестиваль сәхнәсе урнашкан. Фольклор коллективларының чыгышын Мәскәүдән килгән жюри бәяләде. Әйтәләр бит, век живи, век учись дип. Сезнең шикелле минем дә бу осенина бәйрәмен беренче ишетүем. Әмма дә ләкин моның логический Әйтик, үтәлеше бар, чөнки чынлап та сабан туй, әйтик, кырышлары беткәч була, осенины кырышларын тәмамлагач була. Яз көне утырткач, ә монда җыеп алгач инде. Бик матур бәйрәм. Ой, бәйрәм бик шады. Рәхмәт. Бәйрәмне оештыручыларга, безне бу бәйрәмгә чакыручыларга зур рәхмәт. Алып килүчеләргә. Алып килүчеләргә бик зур рәхмәт иң беренче чираттан. Бәйрәм бик матур үтә. еллар тыныч булып, көннәр матур булып, алга таба да хаман-хаман шушылай бәйрәмнәрдә очрашып, яшәргә язсын безгә. Билгеләп үтик, көз бәйрәме Мальцевода икенче көнне дә дәвам итте. Гөлназ Гайни, Ринат Гиниятов, Атна яңалыклары. Мәскәү мөфтие Россиядә күпхатынлылыкны законлаштырырга тәкъдим итте. Илдә күпхатынлылыкны легальләштерү кайбер социаль проблемаларны хәл итергә мөмкинлек бирер иде, дип белдерде Мәскәү мөфтие Илдар Аляутдинов, элегрәк Россия мөселманнары Диния нәзарәте башлыгы Равил Гайнетдин дә мөселманнар яшәгән төбәкләрдә күп хатынлылыкны законлаштыруны максатка ярашлы дигән иде. Аның сүзләренчә, 40 сөяркәгә ия булу һәм никахтан тыш балалар алдында бернинди җаваплылык та тотмауга караганда, күп хатынлылык, Күпкә яхшырак. Мәскәү мөфтие тагын бер фактны игътибарга алырга чакырды, Росстат мәгълүматларына караганда, хатын-кызлар саны ир-атларга караганда ун миллионга күбрәк. Өстәвенә, тол калган хатын-кызлар һәм аерылышкан хәлләр дә аз түгел. Моннан тыш, кайбер төбәкләрдә, мәсәлән, Татарстанда, Чәчәнстанда, Дагыстанда күп хатынлылык бар инде, дип ассызыклады ул. Күпхатынлылык әле ул тәкъдим генә, ә менә беренче октябрьдән балконнарыбызда тәмәке тартырга ярамыячак, моның өчен 3000 сум күләмдә штраф каралган. Ә бүгенгә менә шулар, йортларыгызга муллык, бәрәкәт, татулык теләп, мин Гөлназ Гайни сезнең белән саубуллашам, исән-имин булыгыз!